Һәрбер мусульман моны белергә тиеш. Аллаһ Тәгаләгә иман китергәннән соң, без атябыз, Аллага ышанабыз һәм шәһадәт китерәбез кемгә? Пәйгамбәребезгә, салләллаһу алейһи вә сәлләмгә. Без Пәйгамбәребезне, салләллаһу алейһи вә сәлләмнән белүе безгә нәрсә бирә? Ул, кабердә сорау. Вот тоже кабердә өч сорау булыр. Кем синен тәңрең, то есть кемгә син ошандың, кем синен Раббың, нинди синен динең һәм кем синен пәйгамбәрең. Мусульман кеше кайсы изнават иткән пәйгамбәребезне саллаллаху алейхи вассаламны, то что ул пәйгамбәр, ул Расул, ул безнен илчебез, Аллаһ Тәгалә тарафыннан безнен телдә әйткәндә посол, динне йеткезүче һәм сөннәтен үтәгән, анын күрсәткән юлын ул каберендә әйтер, Минен пәйгамбәрем Мухаммәд, салләллаһу алейһи вә сәлләм. Һәм шулай ук без мөселманнар нәрсә телибез кыямәт көнне? Пәйгамбәребезнен салләллаһу алейһи вә сәлләмнен шәфәәтен. Вот белү генә анын тормыш юлын ул Бер халь, икенче халь анын сөннәтен үтәргә кирәк. Не просто теге пәйгамбәребез Мухаммәд, ул пәйгамбәр генә, ә анын сөннәтен үтәргә кирәк. Кемгә соң ул кыямәт көнне шәфәәтен бирер? Шәфәәтен бирер шул адәм балаларына, кайсы анын сөннәтен үтәгән, сөннәтен үтәгән. Хадис шәриф киләдер,

Как бы нур сыман, якты сыман балкып торырлар, ялтырап торырлар. И пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям ул күрсәтә, тәһарәтне дә, намазны да, то есть безгә нәрсә каладыр, аны алып кулланырга. Һәм шулай ук пәйгамбәребезне без яратырга тиеш без җәмгыять. Яратмыйча булмый. Кыямәт көнне кем дә безнең өчен

Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям безне яраткан, сабыр иткән. Безнең өчен без беләбез тарихта тошты корбан чалган һәм безләрне яратып торган. Һәм без дә аны яратырга тиеш без. Яратырга тиеш без. Беренче ул Аллаһ Тәгаләнең Посолы безгә динне йеткезген, безгә җәннәт юлларын күрсәтеп калдырган, өйрәтеп калдырган, безгә тырышкан нәрсә килсен, ислам дине килсен. Шуңа күрә без яратырга тиешбез и балаларга да йеткезергә.

Без аңгарабыз то, что андый кешеләрне җәннәт көтми дир. Җәннәт көтми. Шуңа күрә ахирәтне дә җәмият Алла Сүбхәнә Тәгалә ахирәтебезне кушты бу дөньяда төзергә. Вот өрәниек, әһә, китап бирергә, Коръән, өрәниек намазлы кешегә садака бирергә, өрәниек пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тарихын бирергә. Вот шул затларны Эшләргә өйрәнсәк, ошаныгыз, җәмигать, кабердә дә безгә җиңеллек булыр һәм ахирәттә дә безгә җиңеллек булыр. Пәйгамбәребезнең хәзерге вакытта дәресебездә сагынабыз, нәрсә булган әлгә шикле. Беренче Мәккәнең яралуы. Без һәркайсыбыз инде беләбез, исегезгә төшерәбез, Ибраһим аләйһиссәлам турында, пәйгамбәр турында. Кайсынын баласы булмыйдыр? Һәм ул анарга үзенә хатынныкка аладыр Һәҗәр анабызны. Һәҗәр анабызны алгач, икесе арасында табадыр бала Исмаил аләйһиссәлам. Һәм Алладан бер тикшерү, бер испытание була. Вот пәйгамбәрләрне Аллаһ Тәгалә бик каты тикшергән. Аллаһ Тәгалә әмере була, Хаҗар анабыз белә Исмаил алейһиссәламне комчүлене пустыняга итеп калдырыга. Бат нинди бит, җәмиятем как бы йөк, авырлык, беренче баласы, әлдә и бар да итте, куй, калдыр. И шул вакытта Ибраһим алейһиссәлам тыңлый. Итәдер дә Хаҗар анабыз белә Исмаил алейһиссәламне калдыра. Бер зат та үсми, бер зат та юк. И шул вакытта, качан Ибраһим алейһиссәлам борылып китәдер, Хаҗар анабыз кычкыра башлый, артыннан сорала башлый, нәк болай син безне эшлисең. И соңгы соравы буладыр, бу Алланыңмы имеш әмере? Ибраһим алейһиссәлам башын селки. И Хаҗар анабыз аңгара, если бу э, Алланын имеш әмере булса, Аллах Тәлә безне калдырмас. Беренче вакыт аларнын ашлары да, сулары да буладыр. Һәм э, ашлары, сулары беткәч, э, Хаҗар анабыз кайгылыкка бата башлый. Үлемгә имеш калабыз. И ике тау анда була, Сафа һәм Марва тавы. И Хаҗәр анабыз шул ике тауга менеп төшә. Ничә мәртәбә. Бага кем дә ме юк, нәрсә дә ме юктыр. Һәм аннары сон күрәдер, Исмаил алейһиссәлам янына килгән фәрештә кайсы Казыйдыр су. Шунда чыгадыр зәмзәм сывы. Шунда тотынадыр тормыш башланырга. Һәм зәмзәм нәрсә ул означать итә безнең телдә качма, качма. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, Хаҗар анабыз Зәмзәм әйтмәсә иде, ул бер үзене зур, как бы елгамы яки диңгезме булыр иде. Ул бик тә зур источник була, бик тә зур чыгым буладыр. Һәм буладыр әлдә Җурхум кавымы. Кайсынын, как бы алар эзлиләр үзләренә урын, утырырга. Элек утырган түшләрендә платиналары була, алар бик шул платинадан фәйдәлана. Без беләбез, элгәреге кавымнар да, даже безнен әбиләр дә, бабайлар да кая утырган күбесенчә? Су янына. Су янына. И Алла Сүбхәнә Тәгалә боларга бирә күп мөмкинчелек, то, что боларнын даже платиналары була, и алар онытадыр Аллаһ Тәгалә нигъмәте.

Урын, кая утырырга, кая урнашырга. И күрәләр Хаҗар белә Исмаил алейхиссәламне барганда. Һәм соралалар алардан, и шул вакытны Һаҗәр анабыз әйтәдер, Мин монда бу зәмзәм суын безгә бирелгән, бу безнеке, имеш. Утырыгыз, рөхсәт итә. Шунда, әлдә ул әйтелмәгән Мәккә шәһәре, шунда Мәккә шәһәре килә башлый барлыкка. Ком чүлендә, бер зат та юк. Вот бөгенгесе көндә адәм балалары теге уйлый, дөнья бездән барадыр. Дөнья бездән бара. Аллаһ Тәгалә әмере буенча авыллар да килә, шәһәрләр дә килә. Ләкин без кайчан Аллаһ Тәгаләгә каршы төшәбез, Аллаһ Тәгалә шәһәрләрне дә һәлак кыла, авылларны да һәлак кыла. Без тем более теге авыл кешеләре, без беләбез тот, вот авыллар тетелә, авыллар нитә. Нәрсә күрә сәбәпле күбесенчә, ул безнең Аллаһ Тәгаләгә каршылык кылуга күрә. Каршылай. Бер каян да сәбәп эзләми. Вот бүгенгесе көндә вот кешеләр э, теге сәбәп эзли. Анда эш юктыр, э, тагын нәрсәдә анда мал юктыр, авылда анда газмы юктыр, сумы юктыр, төрле сәбәп эзлиләр. Ләкин сәбәп эзләмиләр дин тарафыннан.

Корбан чалу мәсьәләсе, Аллаһ Сүбхәнә Тәгаләдән әмер киләдер, чтобы Исмаил алейһиссәламне корбан кылырга, ләкин Аллаһ Тәгалә э, куйга алыштыра рәхмәте буенча. Монда Аллаһ Сүбхәнә Тәгалә нәрсә эшли, пәйгамбәрне, Ибраһим алейһиссәламне тикшерә. Тикшерә. Һәм аннары соң тагын шулай ук Мәккә шәһәре ничек төзеләдер, Ибраһим алейһиссәлам белән Исмаил алейһиссәлам нәрсәне төзиләр? Кәбәтулланы. Кәбәтулланы икәү төзиләр. Аллаһ Тәгалә әмерләре буенча. И Аллаһ Субхану Тәгалә нәрсә куша? Кәгъбәтулланы төзеп бетергәч, Ибраһим алейһиссәламгә адәм балаларын хаҗга чакырырга. И, шунда Ибраһим алейһиссәлам әйтте, мин ничек яткәзием? Элгәр бит микрофон да булмаган, хат та булмаган. Кешеләр анда айлап сәфәрләргә, юлга йөрегәннәр. Бер шәһәрдән икенче шәһәргә озын юллар булган. Ләкин Аллаһ Тәгалә әйткән, әй Ибраһим, син кайгырма. Син чакыр. И тавышы белән чакырадыр. И Алла Субхану Тәлә кыла, то, чтобы Адам балалары шунда Кәбәтуллага хач кала башлый. Хач кала башлыйлар. Вакытлар үтә, бар Адам балалары динне тоталар. Ибраһим, Исмаил алейхиссалам калдырган кагыйдәләрен. Ләкин вакытлар үтәдер, и буладыр шундый бер Адам баласы, Амр бин Люхай исемле адәм баласы. Кайсы иң беренче пот китерә, идол китерә, то есть динне тетә, динне тетүче. Ул барадыр Шам җирләренә, ул хәзерге вакытта примерно Сирия территорияләре, и шунда күрәдер халык ничек Гыйбадәт кыладыр шул потларга. Үзләре ясаган кулларыннан как бы затлар анда төрле чәбакчә сүрәтләр була бар кеше сүрәте дә бар хайван сүрәте дә төрле формада ясаганнар и шуларга гыйбадәт кылалар һәм шунда амр бин люхай сораша башлый нәрсә эшлисез без имеш боларга гыйбадәт кылабыз болар безгә Э, нигмәт бире, яңгыр бире, саклый безгә, ярдәм итәдер. Шулай диеп уйлыйлар. Уйлыйлар. И шунда Амр бин Лухай сорый, каны имеш безгә дә, каныгыз безгә дә берәр пут, Мин дә, имеш, халкыма итәрмен, һәм без дә анарга гыйбадәт кылырбыз. И шунда беренче потны бирәләр дә, Хубаил исемле пот буладыр, һәм Амр бин Люхай ул тоже бер теге, ничек атыйм, почетный кеше буладыр, э, как бы уважаемый арада кеше. И Шул Хубаил исемле потны китерә Мәккәгә. Беренче дин тетелү шулай башланадыр. И әйтә халыкка гыйбадәт кылыгыз, мона, монын аша сез якынаерсыз кемгә? Аллаһ Тәләгә. Аллаһ Тәләгә. И шуннан бирле шул Мәккә шәһәрендә 360 потка Кәәбәтулла янына тезәләр. Шуларга адәм балалары гыйбадәт кыла башлый. Шулардан сорала башлый. Алар, безнең телдә әйткәндә, посредник ясыйлар. То есть алар Аллаһ Тәгаләгә дә ышанганнар, но гыйбадәт кылганнар Аллаһ Тәгаләгә шулар аша. Кемдер барып, э, алтынын да каршыларына куйган, э, малын да куйган, кайбер малларын бар, әпәен дә итеп куйган, нәрсәсе дә теге үтенече булгач адам баласыныкы. И шулардан ярдәм сорала башлыйлар. И бүген дә халык та бакчабы динне сүлибез, ислам динен аңгартабыз, то что без Аллаһ тәләгә Ошанырга тиешбез, Аллаһ Тәгаләне яратырга тиешбез, чөнки бит Ул безне ярата, Ул безне юктан бар кылды. Безгә дөнья йөзендә нәрсә бар, Аллаһ Тәгалә безләр өчен яратты. Аллаһ Сүбхәнәһү Тәгалә безгә кушты шул яраткан затлары белән кулланырга. И Аллаһ Сүбхәнәһү Тәгалә яратты безгә җәннәтләрен дә, Шуңа күрә адәм баласы бөгенгесе көндә аңгармыйдыр шул затларны, и күбесенчә дә мосылманнар да бөгенгесе көндә әйтәләр, вот әйтәбез, кирәк ошанырга, диннән бар тәртибе. И бар адәм балалары әйтә, мин үземчә ошанамын. Миңа намазың да кирәкми, рүзәң дә, зәкәтең дә кирәкми, мин үземчә ошанамын. Дин, ислам дине бу сүзләрне кабул итмидер. Дин бар тәртибе. Ничек бар? Примерно гына айтканда, намазнын тәртибе бар, без аны тәртибе буенча тиеш үтәргә. Тәһарәтнен тәртибе бар, без аны тәртибе буенча тиеш үтәргә. Бар кайсы адам балаларын теге беләсен, теге тәһарәтен тотуны аяклардан юарга. Юк, иң беренче бит ниятләнеп яхшы кыны куллар

Ширек кылалар Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш. Төрле затларга ышанып, теге әйтәләр, без, хәзрәт, шулай имеш Аллаһ Тәгаләгә якынаябыз. Примерно инде күп сагындык. Былаукага да адәм балалары ышана. Теге тошты ул саклый. Саклый бер Аллаһ Тәгалә. Бар адәм баласы теге малын жәлләминчә кайбер каберләрдән дә барып соралалар. Бу ислам динендә тыелган гамәлләр, бар кайсылар потлар да бәлки теге куя торгандыр, Аллаһ Тәгалә сакласын шул затлардан, бар кайсы теге акула теше тага, бу имеш мине саклыйдыр. Белегез, Аллаһ Тәгалә янында тагын бер затка ошансак, без мәңгелек җәһәннәмгә керәчәкбез. Мәңгелек җәһәннәмгә керәчәкбез. И шуңа күрә ислам динендә Иң зур гонях, ширк кылу, ширек кылу, Аллаһ Тәгаләдән башка үнгә заттан ярдәм сорау. Бу, ышаныйк, безне җәһәннәмгә дә кергезә һәм өмер буе кылган барча изгелекләрне дә юкка бушка чыгара. Примерно, Адәм баласы өмер буе намаз укыган. зәкятен түләгән, хаҗ кылган, рүзә тоткан, Коръәннәр укыган, изгелекләр эшләгән. И адәм баласы тотынадыр шул нәрсәдә бер теге акула теше тагырга да тошты. Бу мине имеш саклый, шунарга ошанырга. И шул вакытта белиек, бөтен изгелек кылганнарыбыз юкка бушка чыга. Көлгә әйләнә. Шуңа күрә ислам динендә без иман мәсьәләсендә аңгартырга тиешбез, иң беренче нинди зур гөнаһ? Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш кылу, нәрсәгә дә ышану, нәрсәдәндер ярдәм сорау. Вот шундый хәлләр тотына, то есть араб илләрендә дә, Мәккә җирләрендә дә Адәм балалары тотынадыр ширек кылырга, гыйбадәт кылырга. И дин үнгәрелә. Дин үнгәрелә. Тагын нинди хәлләр буладыр? Вот э, Алла Субхана Тәлә шул сәбәпле сайлый үз араларыннан пәйгамбәр, рәсүл. Вот кешеләр качан адаша башлады, Алла Субхана Тәлә Күп кавымнарга, күп кабиләләргә пәйгамбәрләр, рәсүлләр бирде тоштобы искә төшерергә Раббылары турында. Искә төшерергә тошто Аллаһ Тәгалә бу дөньяны яраткан, Аллаһ Сүбхәнә Тәгалә адәм балаларын ярата, Аллаһ Тәгалә тели җәннәтен адәм балаларына һәм искә төшерә тошто шайтан

Бөтен дөнья йөзенә. Һәм кайтабыз инде, тагын нинди э, ниләр булды, үзгәрешләр э, дин тетелүгә. Э, һәм шулай ук динне тетәргә тотыналар, хөкемнәрне алыштырыга, адәпне алыштырыга. Вот, хач мәсьәләсен тоже алыштыралар. Вот бар тәлбия инде Хаҗилар баргач хәзер дә атядыр, Раббым, без синең каршыңда инде. И шунда шул тәлбиягә дә куша башлыйлар. Потларның исемнәрен куша башлыйлар. И аннары соң хаҗ мәсьәләсен бизнеска әйләндерәләр. Шул араплар бизнеска әйләндерә. Вот, э, условияләр шундый буладыр. Э, Элгәре адәм балалары үз затлары белә теге килә булган, тора булган э, һәм хаҗны кала булганнар. Ә бу вакытта әле аларга әйтәләр. Хаҗның тәртибе үнгәрде. Вот бездән сез тиеш киемнәр сатып алырга. Затлар. Если затларны сатып алмадыгыз, то монда, то есть Кәбәтулла на әйләнү ялангач әйләнә башлыйлар. То есть кемнең акчасы бар, кемнеке юктыр, шуны үңгәртәләр. И аннары соң кушалар хач ниткәндә, э, тавфлар кылганда, хач кылганда инде сызгырыга чапкай итәргә. Бу как бы дин хөкемнәрендә үзгәртелү була. Шулай ук хатыннын дәрәҗәләре. Баркай вакытта хатыннарнын өстен булган дәрәҗәләре, ә күплек вакытта хатыннарнын түбән дәрәҗәләре булган. Вот нәрсә? Никах мәсьәләсен алабыз. Вот шундый тәртип булган. Беренче никах вот ничек бар Шулай ук никях булган. Икенче шундый адәт булган арапларда то, что чтобы анын киләчәк нәселе яхшы булсын, хатынын ебәрә булган үнгә иргә. Ул барып аны белә якынлык кылгач, көтә булган, якынлык кылмаган, и шул вакытта анын баласы тугач инде анын как бы нәселе дә, кавымы да вроде бы шундый яхшы Нәселдән, шундый яхшы дәрәҗәдән. Бу икенче тәртип никяхныкы. Өченче тәртип ул зинага бәйләнгән. Зинага бәйләнгән. Монда хатынга йөрегәннәр, примерно 10 ир кеше керә булган һәм балага узгач инде шул хатын шул 10 ирне дә чакырып инде кайсысын сайлаган, Әйткән бу синен ыланың шул ир кеше тиеш булган өйләнергә үзе. Һәм тоже шулай ук дүртенче мәсьәләсе ул зиначы хатыннар, кайсылар зиначы хатыннар, э, кайсыларга инде күп ирләр керә булган, и шул вакытта тоже бала тапкач, бала тапкач. Теге беренчесендә ограниченное количество булган, теге как бы тәртипле, ә монда кәпме бар. И бала тугач инде бала үсә башлагач кемгә ошый башлаган, шунарга әйтә булган, синен бу балаң, син тиеш миңа өйләнергә. И шул вакытта ул өйләнә булган. Бар булган никах мәсьәләсе тоже вакытлыча гына, временный. То есть бер айга, бер елга манда вакытлыча гына никах укыганнар. Бар шундай адәт булган хатыннарны алыштыру. Вот, то есть адам балалары нинди бозыклыкка баргач Алла Субхана Тәлә тыя башлый. Вот динне дәвет ул бирде, без, чтобы бәхетле булыр өчен, руководство бирде. Бак шей күп инде әйтәбез, динебез дә тыядыр шул затларны харам итеп кыла, кайсы безнең тормышыбызга койтылык китерә. И хатыннар белә алышыну адәт булды. Бар күп вакытта ике сеңелгә өйләнделәр. Аннан соң э, күп хатыннар бар өйләнүчеләр иде. Ялла Сүбхәнә Тәгалә дүрткә чикле калдырды, төшерде. Элгәреге араплар теге күп өйләнә иде. Бу никах мәсьәләсендә как бы тәртипләр алышыну. Аннары соң э, сугышлар. Тик торганнан иногда сугышлар бик сугыша иделәр. Бер сүз өчен дә мөмкин булырга анда, бер э, ничек әйткәндә, э, теге пустяклар өченме, ничек э, Вот сугышлар була иде бер сүз өчен, яки нәрсәдә бер анда көңеле калган өчен, шундый сугышлар куба иде, и ул озак вакытка тартыла иде. Аннары соң бар иде шундый адәтләр, балалар күмү. Вот качан адәм балалары основной анда кызларны күмә булганнар, вот кызның түбәнчелегендә, качан адәм баласы Теге ояла башлаган тошта анын күп кызлары, итә булганда живьем күмгән ди. И монда тукталасы килә ди. Вот әйтәсе субханалла. Бөтенебез хәзерге вакытта тирән карасак, без дә хәзер шул ук гүнәһларны эшлибез. Эшлибез. Баланы күмәбезме? Күмәбез. Ана карындук без әйтәбез, баланы төшерергә кирәк. Без алардан аермабыз бүгенгесе көндә уже без дә җәһиллек җәһиллеккә таба елышабыз, тырмашабыз, барабыз. Без дә аларның вот э, бозыклык гадәтләрне кайсыны Аллаһ Тәгалә тыя, без эшлибез. Бүген дә э, теге бала бәхетсез кыладыр, э, аны кирәк төшерергә баралар, абортлар ясаталар. Татарлар да бүгенгесе көндә бик күп аборт ясата. Уйлыйдыр то, что хәзер бу бала туса, ул хатын кеше яки гаилә ярлылыкка каладыр, или бүгенгесе көндә без яшьләрне күрәбез, бакчы үләнмиләр, карьера, ни, төрле сәбәпләр, төрле гонәхлар кылып тормышларын итәләр. Порой то, что үләнминчә дә калалар. үлән минчәдә калалар. Без тоже барабыз, шул ук гадәтләргә. Ә, ә китерәләдер, кыямәт көнне кемне вот даже аборт ясатучыларны әйтәләр, кыямәт көнне шул бала атасымы, анасымы сәбәпле булган, әбисеме, бабасымы сорар. Әй әти, яки әни, нинди минем гөнаһым бар иде, син мине Китермәдең бу дөньяга, ни сәбәпле, нинди минен гөнаһым бар иде? Безләр дә шундый гөнаһлар кылабыз, ничек араблар гөнаһ кылган. Итә булганда, күп кызы булса, живьем күмә булганнар. Сөбханалла. Риба. Бүгенгесе көндә риба безнен арада да таралган, элгәреге вакытта теге 300% булган риба. Кеше вот ала булган да рибага акча теге түлиялми булган. Шулай ук коллыкка да әләнә булган, коллар да күп булган. То есть кешеләр торган кайбер кешеләр теге эт формасында. Этләр дә бәлки э, яхшырак дәрәҗәдә. Торган. И хәзер дә без күрәбез, шул ук гадәтләрне эшлиләр. Орлау бик таралган, талау, сихер, күзәктерү мәсьәләләре. Хәзер безнең заманда да ул гөнаһлар күп. Нәрсәгә күрә? Динебезне калдырганга күрә, Аллаһ Тәгалә безнең юлын калдырганга күрә, уйлыйбыз то, что монын өчен җавап булмас. Белик, һәрбер эшләгән эшебез өчен кыямәт көнне без Аллаһ Тәгалә каршында җавап тотарбыз. Хамер эчү. Тоже араблар бик күп хамерне яраткан, бик күп эчкәннәр. И бүген дә бездә дә шул гөнаһлар тараладыр. Вот шундый эшләргә, то есть потларга гыйбадәт кылу, харамга бату, тәртиплекне бозгач, Аллаһ Субхану Тәала алар арасыннан сайлыйдыр пәйгамбәр, рәсүл. Һәм тагын бер вакыйга китерәсе киләдер, история, событие. Ул фил елы буладыр. Фил елы. Алла Субхану Тәлә моны Коранда да сагынып алды. Вот кешеләр хаҗга хаҗ кыла булганнар, и шул вакытта

и тәбәләрен ала. И шул вакытта Абу Мутталиб шундый, э, как бы, э, зур кеше була инде, э, хөрмәтле кеше араларында. И барадыр Абрахадан сорыйдыр. Абраха бер шик күргәч, теге шундый, э, басадыр үзен, э, хөрмәт итә башлыйдыр тыңны. И шунда әйтә имеш, мин тәбәләрем артыннан киләм. Хәтта шунда Абраха көткән тошты ул

Аллаһ ошанганнар то, что Аллаһ Тәгалә бар, ләкин гыйбадәт кылганнар потларга. Или потлар аша Аллаһ Тәгаләгә. И Абрахага бар гаскәрләр дә чыга, кайсына Абраха ала бара. И Мәккә халкы ангарадыр то, что алар Абраханың гаскәрен җиңәлмиләр. И шунда беренче армиядә принимать итәләр филләрне.

Тагын Кәәбәтуллага каршы ниятлиләр бармыйдыр, фил утырадыр. И шул вакытны филне кая гынамы бормасыннар бара, ләкин Кәәбәтуллага каршы бармый. И Аллаһ Тәгаләнең әмере буенча монда пример да китерә, күрсәтә, ничек арабларга, безләргә, ничек

Фил елы. И Аллаһ Субхану Тәлә бик күп пример монда э, китерәдер. Э, как бы бу тарих, то, что булган, э, безләргә үрнәк, боларны сүлидер, не просто гына. И хазер аталар, то, что раскопкаларда булып, то, что анда гаскәр, шул Абраханың гаскәре, нен, э, как бы, э, астантларымы, ничек, астантларымы э, тапканнар. То есть бу хак тарих буладыр. Алла Субхану Тәлә ком чүлендә яратадыр, как бы изге урны, кайсыны саклый, и анда бер зат та үсмәсә дә, Алла Субхану Тәлә Курайш сүрәсендә сөйли, то что ничек өрәткән аларны сәүдә, сату, алу итәрге, и алар торадыр. Бүген дә баксак, араб илләрендә теге бер зат та үсмәсә дә, Хотя кайберләре анда диңгезгә якын ком чүлендә торалар, ләкин алар бик хәлле, бик яхшы дәрәҗәдә э, тормышта күбесенчә араблар торадыр. Бу Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте. Бу тагын бер вакыйга, кайсы пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям туу алнысыннан була.

И шул вакытта ул барадыр да шунда казырга тотына халык хәтта нишлисен, нитәсен, һәм бер баласы буладыр. Ә, ә, су табу ул җирләрдә ул бәхет. Адам баласы анда как бы хуҗа буладыр. Су вот э, ком чүлләрендә алтын дәрәҗәсендә. Алтын дәрәҗәсенә да без су урыннарында, су төшләрендә яшибез. Ә анда ул бик тә как бы сынный зат. Сынны зат, бакчет, эссе, жар вакытта нәрсә безгә күбесенчә кирәк? Су эчкебез кили, адәм баласыныкы. Су тәненә тисә, теленә тисә, адәм баласы тынычлана. Тынычлана. И Зәмзәмне казый. И монда инде шундый тагын буладыр хал, кайберләре алгысы кили, һәм ру кардәшләре дә атя, бу безнеке дә инде. И шунда әманәт бирәдер.

Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әтисе. И вакыт җиткәч инде Абдуллаһны итеп чалгысы кели. И шунда Мәккә кешеләре каршы төшә бу адәткә, бу хәлгә. Хәзер имеш син корбан кылсаң Абдулланы, безгә дә шул адәт керәдер. Ибраһим алейхиссәламне Аллаһ Тәгалә как бы саклады, тикшерде. И шунда

Бар киләдер йөз тәвә, бар киләдер ике йөз тәвәдән соң гына чыгадыр Абдулла. И шунда Абу Мутталиб шунын тике тәвә чаладыр, корбан кыла, корбан кыла. И бу кигәнешене ул жәлләми, атмыйдыр инде анда 100 ме, 200 ме тәвә

кешеләрне, теге кунакларны хөрмәт итә булганнар. То есть араб кавым кабиләләре полноценный бозыклыкта гына түгел, то есть э, как бы алар яшәгән әлдә как бы тәртипләрен дә тота булганнар. Тәртипләрен дә. И шул вакытны э, как бы зәмзәм сывы кирук барлыкка килә. Алла субхана тәгалә әмере буенча. И Абдуллахны Абу Мутталиб өйләндерә. Әминә кызны сайлыйлар үзен кияүгә. И шунда әйтеләдер, буладыр, Вараканын сеңеле, кайсы тоже кияүгә чыккысы кели. Алар как бы

Шулай Абдулла һәм Әминә дән дөнья йөзенә киләдер Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм, кайчан адәм балалары Аллаһ Тәгаләдән баш тартырга тотыналар, ширек кылуга тотыналар һәм аннары соң бозыклыкка баталар, Аллаһ Сүбхәнә Тәгалә араларыннан сайлыйдыр пәйгамбәр, сайлыйдыр рәсүл, ул буладыр

Абдулла анын әтиесе.